Яздырамы бу? Юкмы? Нурлы йөзләремне күптән төшергән юк бит инде минем, әйеме? Сагынгансыздыр инде, һичшиксез. Сәлам җәмәгать, сез Шакмакчы каналында. Бүген безнең вазыйфабыз, арт ягыбыз туңмасын өчен, ас ягыбызны бераз җылыту. Ягъни, акыл сатмыйча гына, гади иттереп әйтсәң, безнең бар өебез, безнең бар подвалыбыз, безнең бар аның арасында плитә, Ул плитә беренчектә җылытылмаган, шуңа күрә өс якны алсяктан аерып тора торган менә шул бер генә плитә безнең бөтен температураның аермасын бирә дә инде. Гади аңлаттым. Кыскасы, җәмәгать, безнең урамда хәзер тугыз градус җылы, һәм әйтергә кирәк, идәннәр бер дә җылы түгел. Боз кебек салкын диеп булмый, ләкин инде менә утырып торсаң, кыптырдамыйча гына утырып булмый. Буш сүз сөйләүче булмас өчен әйме хәзер алабыз. Пирометр. Аттырып чыгабыз өй ягыннан, өске яктан. Һәм инде аттырып чыгачакбыз подвал ягыннан. Менә шулай иттереп өскә каратып, күзгә чүп кертеп. Һәм инде җилкәңдәге башың белән уйласаң, аның аермасы ничаклы күбрәк, шул хәтле идәннең җылылык изоляциясе яхшырак дигән сүз. Шулай бит инде? Шулай булырга тиеш инде. Менә караячакбыз да инде хәзер. Киттек. Линолеум өсте егерме дә биш, егерме ноль ноль, унтугыз да тугыз, егерме чамасы. Линолеум асты, унтугыз ярым. Унөч тә ике, унөч тә бер, унөч тә биш. Идән безнең унбер дә ике. Шулай итеп, подвал температурасын унбер градус дип санасак, идәннеке унөч чамасы.

Һәм инде бер көн мин моның ишеген җылыткан идем. Тышына, тышына. Монда безнең бер ишек, һәм монда безнең икенче ишек. Һәм менә монда аларның арасында үзенчәлекле шундый шлюз барлыкка килә. Бәлки шуның да файдасы тигәндер, белмим. Минем кыяфәтем әйме? Чын авыл гопнигы мин. Авыл стайл. Җисемемә туры килә инде, кыскасы. Менә шулайрак иттереп куйсаң. Менә. Моны да җәмәгать болай калдырып булмый. Моны да һичшиксез нәрсә белән дә булса җылытырга кирәк булачак. Менә монда өсте җылыткычы тора аның. Монда аска төшеп җитмәгән. Суына һәм ул суык өскә таба менә. Һәм менә бу як диварлар безнең сап-салкын. Ләкин бусы икенче сериягә җәмәгать. Безнең хәзерге вазыйфа, түшәмне яхшылап чистартып чыгу, рейкалар кагу һәм шуларның арасына 50 миллиметр калынлыкта пеноплекс тезеп чыгу. Пеноплексны, мөгаен, күбеккә ябыштырырмын һәм төшеп китмәсен өчен шул рейкаларына кадаклап беркетеп куячакмын. Аннарысы ябышканнан соң, план буенча ул рейкаларны алып, рейкаларның арасына шулай ук пеноплекс тутыру. План шундый, ну, план беркайчан да үтәлми. Кыланып карыйк, кыланган өчен сукмыйлар.
Иң элек идәнне буяуыннан чистарта башладым. Тузан колагыма чаклы кереп тулгач, башка фикер килде. Бу юк-барны туктатырга, беркем күрмәсә дә кеше көлдермәскә һәм җитди эшкә керешергә. Плитәнең арматурасына тидермәс өчен булачак тишекне кая ломпыйсын исәпләп, берничә җирен тамгаладым. Сыздым. Тиштем. Арматурага эләкмәде. Дюпель кактым. Рейка куеп шытырдатып бордым. Шыгырдап коелып төште. Озынрак дюпельга утырттым. Тора. Икенче ягын рейка аша тиштем. Дюпель бордым. Нык тора кебек. Калдыгын үлчәдем. Кистем. Урнаштырдым. Жылыткычны куеп буе белән сыздым. Сызыгына туры китереп, тагын бер рәт рейка куйдым. Изоляторын куеп карадым. Калдыгын үлчәдем, кистем, тыгып куйдым. Плитәләргә атамалар бирдем. Үз урыннарын белсеннәр, диверсияләр кирәкми. Киләсе рәтләрне дә шулай ук ниттем. Торбалы җиргә аерым игътибар биреп, Кирәккән кирәкмәгәнен кисеп ташладым. Дөресрәк кисеп булганын аңладым. Ә олуг исәпче булуым инде күптән билгеле. Гелдәгечә азактан проблема барлыкка килә инде монда. Беренчесе менә бу. Бусын бастырсаң, монда барлыкка килә. Бусын бастырсаң, монда барлыкка килә. Икенчедән менә бу. Менә монда ишек ачылмыячак, монда чәпәләп куйсаң хәзер. Димәк, җәмәгать, хәер, ишекне сөннәткә утыртабыз. Ике рейка куябыз да, аннарысын инде изоляторны чәпәли башлыйбыз. Киләчәк кисем сызыгы бар иттем. Пырылдаттым. Ачтым, яптым, суккалап. 16 да 53. Бөтен рейкалар куелып бетте. Мондагы бөтен әйберләрне җыештырырга кирәк, чөнки менә мондагы срачевникта бүтәнчә әйтеп булмый, эшләп булмый. Дөресрәге була инде, ләкин мин андый җирдә эшләргә яратмыйм. Җенем чыга. Чыккач, аннарысын кире кертеп булмый җайлы гына. Шуңа күрә башта чистартабыз, Аннарысы менә боларын тәпәлибез. Кузгалыйк. Аркылыларны куюны күзалладым. ЧПУ төгәллеге белән тамга кырдым. Автоматик конвейер стилендә барысын да кисеп салдым. Изолятор ябыштырганчы су пышкыртып чыктым. Яман җитди чыра ясап күбек сиптердем. 5 минутта 23 секунд көткәннән соң беренче плитәне бәреп керттем. Эттем, төрттем баш белән дә булыштым икенчесе дә соңламады икенче рәт плитәләрне күңелем биреп ябыштырдым сыртыма килеп төшүен рәхмәт билгесе дип саныйм тагын ишелгәнче рейка белән иярләмәкче булдым бордым ул да мине борды саморезы кыска шуңа капмады дип аклана алам озынрагын алып чарасын калдырмыйча чытырдыгын чыгарып кыстым күбеккә батып дүртенче рәт плитәләрне ябыштырдым үз стилемне саклап әлбәттә ябыштыруга шундук рейкаларын борырга кирәклеген ачыкладым ниһаять Ишәк урынына ишеп, эт булып бардым. Ат кебек тоякларымны сузмасам ярый инде. Бүгенгә шулар җитеп торыр дип уйлыйм. Менә монда бераз калды һәм әнә тегендә бер егерме сантиметр чамасы тагын тутырасы. Эшнең бер плюсы бар, чәчем бетонланып, укладка ясалды, автоматом. Калган эшне иртәгә калдырам. Хәерле көн, җәмәгать. Булсын ут. Чуртымда эшлисем килми. Балалар бакчасында кебек елап өйгә кайтып китәсем генә килә. Ләкин берәү әйтмешли, теләгем юк, Ләкин хаҗәтем бар. Монда күп калмадыйк. Башлыйк! Булды, җәмәгать, шунда туктатып торабыз. Теге бүлмәне дә ясасаң, алайса күпкә китәчәк.